wey dey rub pomade ada wetin dey laugh you now na this thing wey you dey talk somebody now no fit give you a full title in Ah, office no vex no na vex my portfolio na be Na this your thing wey I CV dey drop. yes na na all these are my entitled my you know wetin i take be human being you understand anything wey you don achieve you no dey hear this is uh, general somebody somebody Okay, you dey- you- mni uh, fss pss uh, eh. dsa abc xyz uh -huh. Uh-huh. all these things are you, you understand the person so the uh, person yes you know title so that, so that make the heavy for ground you know they get pride they swear simple and short the person wey use spray starch god god spread if you just join us, uh, we discuss on Top True Talk this evening and uh, we reason the true true life story which just happened on Sunday for one beer parlor. Um, two born again women come on evangelism mental joint where boys and men they watch ball.

paper pamphlets eh track wey the tract wey dey give people fine but when you don carry am reach level of to begin clap begin sing begin shout and ask people to stand up let us pray so today we dey ask you who you stand for in back you stand for the back of uh, the two born again women wey come to do evangelism abi you stand for the back of the owner of that uh, joint wey tell them say no no no una don dey go too far uh, make i throw a salute to my main man oracle manager for

More check some messages wey enter just now be- when we dey for news. The messages too plenty. Somebody dey laugh kwa kwa kwa chi boy. Ada dey make me vex so I don warn am the other day. I dey warn am again. Ada stop supporting this kind thing. Chibobo me I go take my I go take my security. Wetin I dey squeeze face for? Wetin happen? Rain for?

na me do mistake ogbolo send that number but because i dey on air so many things dey happen yes. and whatsapp message is plenty so you even don read message from ogbolo uh, eh, today uh, uh, now lucky now don send say man send uh, ogbolo number before ogbolo go respond with a number like and as e don cover many messages go enter no go come see uh, lucky uh, message you know uh, but ogbolo if you dey hear abeg abeg uh, send out your number again or say hi to me may your may your

and um, okay instead dem beg am make e do miracle and e turn water into wine wetin i dey talk be say for the exercise for the exercise patients and watch the ball with them perhaps uh, nepa go take light or gen go off beyond imagination then opportunity for prayer go dey and god can even manifest his power

ada if na money dem go get am to buy more drinks uh, wetin dem no dey hmm. wetin dem no dey okay if na to repent with all the churches wey dey this country uh, e never reach person to repent abeg ada stand down isioma from ijegun. On your highway, I dey greet you. Uh, when in life, I had the uh, okay, you say me, I dey me.

eh, then be another another another thing mm-hmm. eh, not just assume say everybody will dey there eh, na part of wetin you wan do eh, wey we wan do but ada dey here she say nothing nothing dey shake me she say god pass una eh, somebody say chiba is like ada like a controversial topic uh, what they did is very wrong personally i go use security drive them come out they should carry their preaching to the church please chichi now they talk this one uh, somebody dey here wey talk say yes so i've been observing

yes uh, because you enter down for no mean say. no you real personal time but you know say. no but if you if you uh, but i'm um, not necessarily to support the guy but if you look inside danfo everybody dey do one thing or the or the other obviously somebody dey chop uh, bakery with uh, cold minerals uh-huh. somebody boiled egg somebody put earpiece dey hear dey hear music somebody dey toast that girl wey sit down near am uh-huh. so all those people get right to do so you no go just change am no be class if if na school we come we come for lectures so you no get rights you understand uh this thing suppose to be an individual thing hello good afternoon please i would like to have a word with you just like people wey dey market products please i would like to have a word with you then the person now permit you even jehovah witness dey do am please we would like to have a word with you Chiboy. but to say without asking hello good evening uh, good evening ladies and gentlemen the word of god says that It might not be a good time for everybody wey dey that bus. Chiboy, I just wan ask one question. Everybody, everything wey you talk, I agree. I no go argue with you. You get the right to do anything wey you wan do. But why be say when person just open mouth say, I wan share the word of God, or you know say the book of John three sixteen, people go start to dey squeeze face. why the word of god dey scratch people and that word of god go just be like five ten minutes e be like say dey pour person soldier ant why. i no know if na true this thing wey you talk say people dey squeeze face because i dey even see people wey dey follow clap and sing inside the motor. na minority minority well, uh, if na fourteen seater bus na that four the ten people no wan commit. ada na their squeezing of face i no sure say anybody get right to tell me wetin go squeeze my face or wetin no go okay i no okay i no wan serve god. Uh-huh. Well, i no get issue but just dey do dey do that ah, way you wan do no just dey squeeze if you be devil you can never be a devil i no wan serve we no dey employ devil for this company una go beat person to serve serve people no dey serve aye lala somebody say uh, okay the fear of god uh, giveth okay somebody say adaku with the fear of god part one and two the fear of god giveth wisdom Uh, does uh, women know those women no get fear of god uh, not be everybody will carry bible they serve god uh, some now business before you know those women go collect offering uh, so chiboy you ignore my message i don't ignore your message oh, uh, bros no vex okay somebody say tiada i go call it toro for you okay okay so that person wey talk say jesus turn water uh, for occasion may he understand that jesus no go there uninvited he go there because they call am to come help them uh, it is so bad there is time for everything uh, make dem take permission from the owner of the bar. Somebody said, Chiba, I sent you this

say abeg noise pollution both mosque and church ah afar yes na me talk am father eh, eh, pastor eh, na chiboy for ozobe fm una no go beat me. All right, somebody said, Ada, please uh, argue reasonable. Now, national radio be this. A lot of people love listening to this radio station and are happy.

church in as much as i dey here dey shout say Potato eh, go potato. the- you are fear of god this one that one use your sense no go do pass yourself you know the right time they say the spirit of the prophet is subject to the prophet pastor obinna talk that thing Alright, I'm the na you ah, ah, ah, with the fear of god add that one i don gain new title with the fear of god use your sense o ah